اساں دیوار تیݙی تے ہیں تختیاں ساݙے سینے تے تیݙا ناں لکھیسے جو ولا دل کوں ودی چیندی ہے سختی ولا دل کوں ودی چیندی ہے سختی ولا ݙیکھیں کتھائیں ونڄ مریسے ولا دل کوں

نکھیڑا تاں اساݙا خون پیسے جیڑھا بندہ لڳیاں پیتاں نبھیندے جیڑھا بندہ لڳیاں پیتاں پلیندے اوہو بندہ اتھاں طاہر سڑیسے جیڑھا بندہ لڳیاں پیتاں پلیندے اوہو بندہ اتھاں طاہر سڑیسے۔ تیݙے مونجھیں کوں کیویں کت سنبھیسے اساݙے تاں نہیں چولیں کوں کھیسے عجیب الفت دے درس ݙیندیں عجب محبتیں دے حال لکھدیں عجیب الفت دے درس ݙیندیں عجب محبتیں دے حال لکھدیں توں سلکی زلفاں لکھیں کہیں دیاں کہیں دیاں اکھیں غزال لکھدیں کہیں دے چہرے کوں چاندر لکھ دیں کہیں کوں موریں دی چال لکھ دیں تو ون کو ون کی دے ولیں پھیریں دے نال حسن و جمال لکھ دیں عجیب عجیب الفت دے درس دیں دیں عجب محبتیں دے حال لکھ دیں تو سلکی زلفاں لکھیں کہیں دیاں کہیں دے اکھیں غزال لکھ دیں کہیں دے چہرے کوں چاندر لکھ دیں کہیں کوں موریں دی چال لکھدیں توں ونکو ونکی دے ولیں پھیریں دے نال حسن و جمال لکھدیں اے جیں دے نقشیں دا نقشہ لیکی کہیں دی بھیݨ اے کہیں دی دھی اے او ایہا ہے غیرت غیور لوگیں دی توں ݙسا کیا ہے زندگی اے ایہا ہے غیرت غیور لوگیں دی توں ݙسا کیا ہے زندگی اے توں صورتیں دا سفیر بݨ تے کیوں سیرتیں تے سوال ݙیندیں توں حسن و حوس دے لکھ قصیدے اصول حوس خیال ݙینی ولا ولا توں ریا دے راہیں تے عصمتیں کوں اچھال ݙینی جوان نسلیں کوں کر جنونی جوان دھیاں دے حال ݙینی او جوان نسلیں کوں کر جنونی جوان دھیاں دے حال ݙینی ابو عبیدہ نہ کوئی خالد نہ کوئی ایوبی نہ کوئی زنگی تیݙے تخیل بݨا ݙتے ہن سبھے شرابی سبھے فرنگی تے جیڑھی محبت دے درس ݙینی توں ایں محبت نے کیا ݙتا ہے اصول نکھڑیے رسول نکھڑیے نکھیڑ ایں تاں خدا ݙتا ہے تیں اماں عائشہ تے اماں زہرا دا پاک پردہ بھلا ݙتا ہے تیں نور نسلیں کوں کر نبینا اے کیڑھے رستے تے لا ݙتا ہے تیں نور نسلیں کوں کر نبینا تیں نور نسلیں کوں کر نبینا اے کیڑھے رستے تے لا ݙتا ہے اے تیݙے شعریں دی ہے شرارت شعور آدم کوں بھلدا ویندے جو عصمتیں دا امین ہا پیا او عصمتیں کوں ودا لٹیندے تے نہ قصے سیف الملوک دے نہ جوان نسلیں کوں ہیر لکھ ڈے نہ قصے سیف الملوک دے نہ جوان نسلیں کوں ہیر لکھ ڈے نہ بیلے جھنگ دے جھگا انہائیں کوں انہائیں کوں سیرت شبیر لکھ ڈے نہ قصے سیف الملوک دے نہ نہ قصے سیف الملوک دے نہ جوان نسلیں کوں ہیر لکھ ڈے نبیلے جھڳ دے جھڳا انھیں کوں انھیں کوں سیرت شبیر لکھ ݙے تے انھیں کوں عظمت دے تاج چھکدن کوئی عظمت ایندی جگیر لکھ ݙے او روم و فارس دے فاتح لوگیں کوں نور نسلیں دا پیر لکھ ݙے او روم و فارس دے فاتح لوگیں کوں نور نسلیں دا پیر لکھ ݙے ٹکار شیشے دے نال پتھر سچائی دے شیشے کوں چور نہ کر عشاق نسلیں دا ایہے وسبا حیا دی سرحد عبور نہ کر تے ایہ ساری کولھیں دی ہے دلالی۔ چدھاروں کولے اوہا محبت اے ساری کولیں دی ہے دلالی چدھاروں کولے اوہا محبت شہین سیرت کوں جو بنڑاوے ایڈھا ممولے اوہا محبت جیڑھی حیا کوں الہانگ ونجے حوس کوں گولے اوہا محبت نہیں زمانے کوں کوئی ضرورت ردا کوں رولے اوہا محبت اے تیڈا جرم اے تے تو ہئی مجرم حیا دی حوا دا خون کیتی حوث پرستی سکھا نسل کوں معاشرہ بے سکون کیتی تے اے شعر میڈے محبتیں دے تے منکریں وچ شمار کرنن خلاف میڈے تے دود بدھنن تے کوڑ جتنے دیوار کرنن معصوم ذہنیں دے اے پرندے تے کے تلک ڈس شکار کرنن مگر اے سوچیں میڈے مخالف جیڈے وی ات تے تیار کرنن انہاں محبت دا روپ ڈٹھا جڈاں محبت دے آئینے وچ نظر سے چہرہ تیرے فرے بے نوال حقیقت دے آئی دے وچ تے اہم فریضہ جڑی محبت اہم فریضہ ہے جڑی محبت تے او فریضہ ادا نہیں کیتا عظیم رشتیاں دا بھول تقدس جواب دے کیا دھگا نہیں کیتا تے ابا اما تے بھین بھائی محبتیں تو جدا نہیں کیتا تے ہم سفر دے حقوق مارے ان کے حق دی تلفی گناہ نہیں کیتا اے حوث پرستی ہے کوڑ سارا تیری محبت دا اے فسانہ اخیر کپڑے دی دھوڑ وانگو چھڑک چھڑے سے تے کو زمانہ اخیر کپڑے دی دھوڑ وانگو چھڑک چھڑے سے تے کو زمانہ اب میں دساواں ہے کیا محبت جے ڳالھ میݙی قبول ہووے اول محبت خدا دی سینے دے نال شامل رسول ہووے تے ول صحابہ کرام سارے تے آل بی بی بتول ہووے غریب غربا یتیم اݨ پھر تے آدمیت شمول ہووے اے سوچ گھن توں شبیر طاہر ہے محبت تیݙی افاقی ہے باقی سارا فریب و مکر ہے خود فریبی تے سب چالاکی ہے خود فریبی تے سب چالاکی
زندگی جو زلہل دے لمحے

جو ہن پے رستیں دی ریت اتے محبت ایندے اے لفظ ہن پے محبت ایندے اے لفظ لکھے جو ہن پے رستیں دی ریت اتے ثبوت سارے محبت ایندے ونجئی ودے ہیں لکئی ودے ہیں تے حالی ول ونج ہن درد ہزاراں دل ݙلدے کھل ہس مسکار دی فرصت نئیں ہن درد ہزاراں دل ݙلدے کھل ہس مسکار دی فرصت نئیں حالات دے ہارے لوگیں کوں وت کہیں ٻئی ہار دی فرصت نئیں امید دے اگھمے وچ ادھ موئے انکار اظہار دی فرصت نئیں رہ سڳدیں رہ ونڄ آسرے وچ ہالی طاہر پیار دی فرصت نئیں جو حاتم توں ݙو ہتھ اڳوں ودھ ہالی ول ونڄ جݙاں الفت دی کوئی ٻار پلہاروں ول آویں ہالی ول ونڄ جݙاں الفت دی کوئی ٻار پلہاروں ول آویں تھی شامل میݙے یاریں وچ دشمن دے واروں ول آویں ونڄ ݙیکھ ونگاراں تھیندیاں پن ارواروں پاروں ول آویں میدان غلام شبیر دا ہے جݙاں نکلن خاروں ول آویں جو حاتم توں حاتم توں ݙو ہتھ اڳوں ودھ۔ جیڑھا چھت منگدے اونکوں مݙ ݙیندوں۔ حاتم توں ݙو ہتھ اڳوں ودھ۔ جیڑھا چھت منگدے اونکوں مݙ ݙیندوں۔ اساں پیار خلوص دے ہک ݙو نئیں کئی شتر قطار تے لݙ ݙیندوں۔ اساں پیار خلوص دے ہک ݙو نئیں کئی شتر قطار تے لݙ ݙیندوں۔ سب درد جہان دے سر تے چا توڑیں نئیں چودے تاں وی تݙ ݙیندوں جیڑھا ہک واری الوائے طاہر اساں کئی کئی واری سݙ ݙیندوں جیڑھا ہک واری الوائے طاہر اساں کئی کئی واری سݙ ݙیندوں جو پن کھاوݨی سوچ دا مالک نئیں ہتھ نال کممداں تاں کھمداں پن کھاوݨی سوچ دا مالک نئیں ہتھ نال کممداں تاں کھمداں نئیں ویچا ظرف ضمیر اپݨا خود مار تے امداں

میں نال تیرے گزار آیاں کتھاں ہوں نفرت کتھاں ہوں جھنکاں کتھاں ہوں گھن تے میں پیار آیاں کتھاں ہی انا کو کتھاں ہی جفا کو ریا دے رستے تے مار آیاں میں بن مزاور محبتیں دے مزار آخر اسار آیاں ایں بھوئیں دے اتے شبیر طاہر اے جا بنیندا پیا آستانہ تو آ کڈا ہی تو آ تے سن ونج خلوص خالص دا ہک ترانہ تو آ تو آ کڈا ہی تو آ تے سن ونج خلوص خالص دا ہک ترانہ جو یار بن تے کہیں ڈتیا ہن اذیتاں میں خرید کیتین

کوئی لال لالچ دے نہ لکھا لے میں اپنے دوئے تے ٹھیک بیٹھا تو میں اپنے اندر میں اپنے دوئے تے ٹھیک بیٹھا میں اپنے اندر دے ہی کلندر دے آستانے کو صاف رکھنے میں اپنے اندر دے ہی کلندر دے آستانے کو صاف رکھنے اے دل دیوانہ ہے میلہ تھیندے اے دل دیوانے کو صاف رکھنے لہو دی لالی دے نال لکھݨے قلم دے کانے کوں صاف رکھݨے کوئی نال رلدے اونکوں رلا تے میں تاں زمانے کوں صاف رکھݨے کوئی نال رلدے اونکوں رلا تے میں تاں زمانے کوں صاف رکھݨے مگر نی پچدا کو پیار میکوں تے نفرت اینکوں نظر نی لگدی چدھار میݙے جو یار ہوندن تے دشمنیں دی خبر نی لگدی تے کوئی چلاکیاں میں نی سکھدا اے چال بازیاں فریب کاری کوئی چلاکیاں میں نی سکھدا۔ اے چال بازیاں فریب کاری میں اپݨی دھرتی دا بݨ مزاور مزار سچ دے وینداں اساری میں اے پیا اݙداں جے روک سڳدیں تاں روک گھن توں میݙی اݙاری اے منافقت توں ہے پاک سینہ جے کر بیماری تاں ہے بیماری منافقت توں ہے پاک سینہ جے کر بیماری تاں ہے بیماری۔ سریر دی ہے ضمیر دی ہے گال اماں دے کھیر دی ہے اور سریر دی ہے ضمیر دی ہے اے گال اماں دے کھیر دی ہے جڑے ہی رستے تے میں پہ ٹردا اے راہ گزرتا شبیر دی ہے تے ہے کوڑ کالے دا اے وتیرا او سچ دے سوجھل کو خار دیندے ہے کوڑ کالے دا اے وتیرا او سچ دے سوجھل کو خار دیندے نی کوئی مدلل جواب دیندا او صرف چاٹا اولار دیندے بغیر مطلب بغیر لالچ زمانہ کہیں کوں کیا پیار ڈیندے اوئے شبیر جیوی عظیم ہیرے پیاسے کر کر تے مار ڈیندے شبیر جیوی عظیم ہیرے اے پیاسے کر کر تے مار ڈیندے میں دھرتی محکوم دا مزاور مزار و ممبر اساری رکھساں اے پاسبانی اصول دی اے ایں سلسلے کوں میں جاری رکھساں آخری بند سی تو رستہ میڈا نہ روک سکسے تو راہیں لوہ دی دیوار گھن آ تو رستہ میڈا نہ روک سکسے توں راہیں لوہ دی دیوار گھن آ میں اپݨے دشمن چتھیڑ ݙیساں بھانویں توں دشمن ہزار گھن آ اے دھرتی کرب و بلا بݨی ہے خلوص خالص کوں پیار گھن آ میکوں مریندیں تاں میݙے مارݨ دے کیتے میݙے توں یار گھن آ میکوں مریندیں میکوں مریندیں تاں میݙے مارݨ دے کیتے میݙے توں یار گھن آ ولا مریساں شبیر طاہر دے یاریں اتے توں گھول میکوں میݙا حمایتی خدا ہے بھوئیں تے ݙکھا نہ دشمن دے ٹول میکوں ݙکھا نہ بند کرے